madume barati le balatedi ba pilansberg tv dikgang le ditiragalo tsa bakgatlha ba kgafela di kgatlampana di ya pele october 6 monongwaga 2023 go runya kgang le kitsiso ya gore go tla nna le kgothakgothe ka di 11 november gona monongwaga 2023 bangwe ba morafe ba e rata kgannye bangwe ga ba e utlwisise lepapata le a lla go mema bakgatlha mo metseng ya bona bangwe ba phutha dikobo go ipaakanyetsa letlha le fa bangwe ba thikita ditlhogo matsapa di a tsaya kae Bakgatla ke ba ba ba ratang kgosi Nnyalala Molefe John Pidane. Ka fa letsogong le lengwe bakgatla ke ba ba ba ratang kgosi Ramono Pilane Lentswe. Mme ka fa letlhakoreng je lengwe bakgatla ke ba ba ba ithatelang kgosi Thaini Kaekwa Mosego. Mme gape bakgatla ke ba ba ba ithetelang kgosi merafe ramono kgosi kgolo kgafelakgafela wa bakgatlha ba motšhodi le ba moruleng ene ka dithata tse a di neilweng ka tsalo le ka molao o supile ka monwana wa gagwe kgosi ramono pilane lentswe go busa morafe wa bakgatlha ba kgafela ka kwano moruleng ke rile motho o montle october 6th go runya kitsiso ya gore kgotakgote e tla tsena ka november 11 malatsi a le mabedi fela pele ga november 11 e leng ka november 9 go runya interdict e ganetsang kgotakgota e go tswelela pele. Interdict or no interdict, kgotakgote e nna teng, mosito o tswela pele. Nnete ke eng? A nnete e ka nna gore barulaganyi le batlapitsong ka 11 November ba nyaditse interdict ka go e tlhaetsa matlho kgotsa nnete e ka nna gore interdikte e ka bo yona e gorogile thari mo diatleng tsa barulaganyi mme ga diragala gore gape e goroge thari mo ditsebeng tsa karolo ya ba ba tlileng pitsong jaaka re iponna motho o montle ka tlholo ke ya gago morati le molatedi wa pilansburg tv
Eh, thulaganyo e dirilwe le magosana ko metseng le ba di-traditional council tsa bone mme ke tsaya gore bontsi ba metse gongwe go a go tligiwa before between seven and eight mo mosong go tla kwano go na le di-area tse dibese di- di leng teng yaka tse di kgaka jaana bo eh, mokgalwana bo dorsberg yalo mme bontsi mo mo area-eng e ya Greater Moruleng bo tlile go go na le thulaganyo e dirilweng le borra ditekisi go tlo nna le di-taxi tse di bonalang tse di ka ba ga bo rona ba di namela go ya kopanong so dithulaganyo di dirilwe dikgosana go na le tlhokego ya go itse gore go iwa yang ya ko kgosaneng ko motseng o kry-a di kitsiso tse di feletseng. Molaetsa wa bofelo go bakgatlhaga kakaretso mo metseng e feta some a le mararo eo re nang le yona mono gae o ka reng go bona
se se tona se ke tsang gore tshwanetse re sa amogele re le bakgatlha ke gore re mo ntweng e e sa tshwaneng le ya maloba batsadi ba rona mo dingwageng tse di fetileng kwa ne e re ga ba lwela boipuso e be go lwewa go bolaiwa batho batho. Batsadi ba rona erile morago ba tlhokomela gore nako di fetogile, ba batla lefatshe ba lemoga gore la rekiwa, be ba le reka. E ne e ntse ba nna mo go lone, ba le rekile. Yaanong e re leng mo yona e, ke go thupiwa ga mokgwa mongwe. Yaanong ke ntwa ya monagano, it's a psychological war, e ke tsayang gore re le bakgatlha re tshwanetse re tiise mokwatla, re tshwanetse go ikemela ka gore se se tona se ke sa eletseng gore ke se bone morago ma mabedi gongwe di le soma a mararo le botlhano yalo tlabe santse ke le teng ke gore bana ba rona ba re supe ka monwana ba re lona le ne le dirwang le dira eng ga le thupiwa ga motho a kgona gore a ye kgotla ko mafikeng a sa itse le fa a bolona A be go nna le taelo e tswang ko kgotleng ya ko Mafikeng gore la kopana kgotsa ga le kopane because moono wa judgment e ya re mongwe le mongwe a ipitsang mokgatlho. Yaanong ge o e tlhaloganya go raya gore ya ka re kgobokane yana nna le wena re le mo mo seyalemoweng fa Gongwe ga ka a tshwanna go bua ka kgang tsa bakgatla. Jaanong ke sona seo se re ipotsang sona gore a re mo aparteiteng e mpsha e puso ya rona ya ANC e re fang yone, e barongwa pusong ba re supentshang ka yone. Mme se se tona se ke tsang gore ke molaetsa o ke eletsang go kgaogana ka go kgaogana le bareetsi ka ona ke gore bakgatla a re itharabologeleng. Bakgatla lefatshe le ke la borra rona ba re tlogeletse lona. a re le sireletseng ka botswapelo le ka bojotlhe re seke ra fela lentswe re tshwanetse go lwela dithoto tse tsa batsadi ba rona tse le go di sireletsa gore bo ba- bana ba bana ba rona ba di fitlhele
Bontlha bongwe ba interdikthi e bo balega ka tsela e ntseng jaana.

o re leng mo go ona. Re le morafe wa sephatla, re le maAforika Borwa, re tlhoka gore re nne le se go tweng ke self identity re le merafe, mme re tshware re tiisitse, re seke ra letla batho go tla go re tlhakatlhakanya ka gore go tshwana le lenyalo, ge re laiwa ge o nyalwa gate o seka wa tsenya motho wa boraro.